Mam.
Aha, kakaň? Pap.
Pa.
Bolýar. Sen nähime diýip sahranda dilgi Döwranda? Kontaktynda? Ony bilemok.
Görmedim. Telefonynyň kodyny bilýäň? Bilemok.
Bolýar.
Galan soragyňyzy kommentariýada ýazyň. Aradan aýlar, ýyllar geçdi. Seň adyň birdi.

Bolýar diýdi. Şu çagany diýdi, bir stoluň üstüne goýalyň diýdi. Eger-de diýdi, şu çaga seňki däl bolsa diýdi, gel-de diýdi, şoň kellesini kys diýdi ýaňky geýneje. Ondan ýaňky geýneje-de bolýar, bolýar diýdi, ýaňky çagany goýdular stoluň üstüne. Ýaňky geýneje-de ylgap gelip, şu ýaňky çagaň bir kellesinden gysýar. Aý, şeýle bir gysýar, ol çaga gyzaryp bir aglaýar, özem gyzjagaz-a, bir ýaşynda.

Ýaňky gelneje, Gördüňizmi, gördüňiz diýip, elini uzadyp baryp gülýär-ä. Gördüňiz dämi, çaga kimiňki eken, dat diýip. Onda ýaňky adamam aýtdy. Jigim diýdi, çaga seňki bolsa alla git diýdi. Biderek diýdi, özüňe problema köpeltme diýdi. Aý-ho, agam men öýlenmedik-how diýdim. Özümem şol toýa barýan zakaz diýdim. Biriniň toýuny zakaz aldyk diýdim, alyp bar mollany diýdim. Häzir on bäş-ýigrimi mutdadan toý başlaýar diýdim. Onuň Aý hiç bolanok-da. Ol adam aýtdy. Bolýa diýdi, şu çaga seňki däl bolsa diýdi, onda senem gelýä diýdi, şu çagaň kellesinden gys diýdi. Aý agam diýdim men, bigünä çagany gysyp bilemok diýdim, dözemok men ony diýdim, janyny agyrdyp bilemok, bagyşla diýdim. Onda, diýdi, çaga seýik bolýa-da, diýip, hemme adamlaram seredip durlar. Ýok-ow, agam, diýdi, oňa-da düşündirip bolanok. Onuň aý gözüm ýaşaryp gitdär-ä, onuň ýaňkynajy seretdim-de, bolýa diýdim. Bagyşla meni diýip, ýaňky çagaň ýanyna bardyk. kellesini gysyp başladym. Iki elim bilen şeýle bir gysyp başladym muny, gözümden-ä ýaş akyp dur. Özümem bir aglap şo kellesinden gysýan-a. Bir seretsem, agşam aglap ýassam gysyp duran ekenim-ä. Düýşüm eken-ä bular. Aýa düýşüm bolsa-da men-ä şo gelje nigrendim. Sag boluň. Gapdalynda bir gyz otyr ýekeje özüm men, gapdalynda-da meň mesdam diýip. Bardym diýýär ýanyna, Gowumy oňatma, oňat. Adyň näme, Oguljan? Goh. Seň adyň näme, Gazanýaz? Nirden Oguljan? Garabekewülden. Sen nirden, Mardan, Murbatdan. Bar, Maryň awtobusyna münmeli ekeniň-dä diýse, Baýramaly ýoluň ugrunda obamyň deňine düşüp galýan diý. Aý, bolýar. Awtobusam ýuwaşlykly ýöräp ugrady. Talypmy sen diýdi. Hawa, menem talyp diýdim. Nirde okaýaň? Magtymguly, Maksim Gorkide. Sen nirde okaýaň? Selhozda. Sen selhozda okaýaňmy? Hawa. Irden çärede bardyňmy? Bardym. Meni görmediňmi diýsä, ünsem etmändir. Men şo moskwaly gyz diýip, goşgy okaýan şahyr oglan diýipdir-de. Hä, sen şo saçyny pişik oýnan ýaly, Ýok bolja ýarym ýalagajrak ýolda onda-munda entäp gören orslary taryp edýänmi? Ondan agyr owadan sazajy türkmen gyzlaryňyz bardyr, şolary taryp et-dä! diýip, zanawedkasynam çekdi-de, poduşkaşyny goýup irkildi diýýär. Menem nä, ýigrimi iki ýaşly oglan, diplomadym, galam-kagyzym ýanymda, gep alyp galjak zadym ýok. Çykara-da başladym diýýär. Awtobus ugrady Aşgabat, Kerki. Ýolagçylaryň baryny anketli görki, Ow, gilläp nädeýin, aldyrdym erki. Uzyn boýy, inçe bil, al ýaňakly gyz, Ärsary gözeli, gara betli gyz. Begendim, ýarymdan düşüpdir bildi. Öz-özüme diýdim, seň bagtyň geldi. Eşitdimi nämemi çalaja gülli, Sözleşende geňenaýy gepli gyz, Ärsary gözeli, gara betli gyz. Eger-de men adam tanaýan bolsam, Asylly ýerdensiň, Şeh şubha bolmaz, seniň ýaly gözel äleme gelmez, geläýse-de geler juda çakly gyz, ärsary gözeli, garabekli gyz. Çekipdir tutyny diýseň çolaja, arasynda ymyzganýar çalaja, wah, dünýä seýil etsek şeýdip bileje, synasy ýerbe-ýer görk görmekli gyz, ärsary gözeli, Garaberkli gyz. Adyny soradym, diýdi Oguljan. Senden ynjan ýokdur, ynjamaz ynsan. Yşkyňda örtenip köýendir müň jan, ýene müň jan köýdürmäge hakly gyz, ärsary gözeli. Garaberkli gyz. Mara golaýladyk. Göründi mekan. Wagtam şeýle tiz geçäýdimikä? Ýa-da Garabeke geçäýsemmikäm? Başymda nally guşy akly gyz, ärsary gözeli. Gara bekli gyz, Ýoldaş bolaýaýyn diýsem, goý diýdi. Bile barsak näme diýer öý diýdi. Adresimi beräýerin şeý diýdi. Öz diýenini hem-de ýeke gepli gyz, ärsary gözeli. Gara bekli gyz. Düşdüm awtobusdan durun ýes edip. Gözlerini süpürdi sessiz ses edip. Ýüregim-ä gitdi, ynha jesedim. Gazan ýazyň söýgüsine hakly gyz, ärsary gözeli. Gara bekli gyz. Janyň sag bolsun. Näme üçin erkekler öýde gül ýaly owadan aýallara baka ikilik edýärler? Aýal özüne seretmeýäni üçin, söýgiň ýoklugy üçin, çiriş-çugur iňirdi bolanlar üçin. Öýdäki aýalyňa sen bezemäge rugsat bermeseň, onda sen daşynda bezenip ýören aýallara göz gyzdyryp başlaýaň. Nämäňe gerek, görünjegiň barmy? Gidýän ýeriň ýok iň soňy, diňe öýde. Käbir öýdeçi aýallar gynansakda özlerine seredenoklar. Aý, biz öýde çüýk diňe öýüň işini edip ýörüs, çagalara seredip ýörüs, nahar bişirip ýörüs, uborka edip ýörüs. Bize nämä gerek owadan geýinmek? Elbetde, olam ýalňyş pikir. Sebäbi olaň äriniň isleýän zady şolaň öýde owadan bolmagy. A olar bolsa tersine hereket edýärler. Soňam näme edýärler? Biziň ärimiz Bize ikilik edýär, başga bir aýallara göz gyzdyrýarlar diýýär. Aslynda bolmalysy, aýal diňe öýde äri üçin bezenmeli. Aýalyndan başga hiç kimi islemez ýaly. Onnoň köp adamam diýýär-de, näme üçin şoň owadan aýaly bar, özüne seredip ýören. Ony diňe adamlar daşyndan görüp şeý diýýärler. A öýde welin, şol aýalyň nähilidigini hiç kim bilenok. Elbetde, ol ärine ýöne iňirdäp ýörse, urşup-sögüşip ýörseler, Är görgülem näme, daşynda syhyrak, spokoýnyrak ýerde bolasy gelýär-dä. Zenanlar iň gysga wagtda şuny öwrenmeli. Ýagny berk hem sagdyn maşgala gurmak üçin zenan maşgalalar öz erkek adamlaryna, ýagny öz ýan ýoldaşlaryna gaty köp mukdarda düşünip bilmeli, azajyk mukdarda söýmeli. Munuň tersine, erkek adam bolsa özüniň zenanyny Gaty köp mukdarda söýmeli we oňa azajyk düşünse bolar. Hatda düşünmese-de bolar, çünki zenan tebigaty ozal başdan düşünip bolmaýan tebigat. Şo sebäpli hem şu wideomda dünýämiziň bezegi bolan zenanlarymyza ýüzlenesim gelýär. Ýanýoldaşyňyz bolsun ýa-da ýanýoldaş boljak kişiňiz bolsun, eger bir zat aýtmak isleseňiz, göçme manyda geplemäň. Göçme manyda gepläýen halatyňyzda bolsa, Siziň kelläňizdäki pikir edişiňiz ýaly düşüner diýip garaşmaň. Çünki erkek tebigaty gaty sadadan gönümel tebigat. Olara siz näme aýtsaňyz, şol aýdyşyňyz ýalam kabul etýäler. Bu diýmek näme diýmek, bir erkek adamyň zenanyň göçme manyda aýtýan zatlarynyň bary-ýogy üç göterimde düşünip bilmegi üçin şol zenan bilen şol erkek Azyndan otuz ýyllap maşgala durmuşynda ýaşaýar. Äri, baka şolar başga erkeklerdenem sowgat kabul edip bilýän ekenler. Indi, meniň-ä düşünşim boýunça, hemem köp oglanlaňam düşünşi boýunça, erbetde köp aýal-gyzlaňam düşünjesi boýunça, birinden uhajowaniýa kabul etmek diýilýän zat, ol şoň sözüne bor diýmek bolýar, Hawa, men seň bilen söýüşerin, men seň bilen bile bolaryn. Hawa men razy diýmek diýen sözi aňladýamyka diýýän. Ýöne bu ärli aýallara näme bolýar bilemok, öz ärlerinden alýan zatlaryny az görýärlermi bilemok, bir äre kanagat edenoklarmy nämemi ýa bulara wnimaniýa ýetenokmy bilemok. Seň bir söýgüliň barmy? Sen diňe şondan kabul edibilýäň. Ärli aýal bolsaň-a, äriňden başgasyndan Hiç zat kabul edip bileňok sen, hiç haçan. Ol eýýäm ikilik eden ýaly diýip pikir etseň bolýar. Ýagny nähili şo ärleriň yzyna düşýän, uhajewat edýän, sowgat berýän, gynansakda, kän, ýok däl. Biriniň aýalyna boş wagtyňy gidereňden, hantagama jaň edip, islän zadyňy zakaz edip garnyňy doýuranyň gowy dälmi? Sebäbi näme? Hantagam, täze tagam.
Öňem täzeräk tanyşan iki sany dos oglanlar kafede iýiçi otyrkalar bu kafedaky beýleki oglanlar bilen öz aralarynda yrsaraşýarlar welin şonda ýaňky iki dostuň birem alýada bu yrsarak gelenleriň birini pyçak bilen pyçak sokup öldürýär. Ýüňçykgynsyz ýagdaýa düşýärler welin ýaňky iki dostuň pyçak sokany gapdalynakam Günäni öz boýnuna alýar-da, şeýdibem ýigrimi ýyl basylýar. Indi ýaňky basylan oglan birazjyk garybrak ekeni, beýleki pyçak sokanam asyl baý eken-le. A indi şeýdip türmede otyrka bulam türmeden ýadaýada bir bäş-alty ýyl geçenden soň türmeden gaçyp gaýdýar. Gün gelşine-de ýaňky oglan oýuna barýar. Baryp gapysyny kakýar welin, ol oglanam ýaňky türmeden gaçyp gelen dostuny kowup goýberýär. Bulam düşünenok, näme, näme, nämedigine düşünmän gidip, nirä barjagynam bilmän, gije bir parkda otyr welin, muň gapdalyndan bir adam geçip gidýär, eli çymadanly, çymadany goýup gidýär ýaňkyň ýanyna. Bulam nämekä, kimkä, bu näme üçin çymadan goýduka diýip, birsalym. Oturýardy, soňam ýaňky çemodany açyp görýär. Açyp görse, içi doly pul. Olam pullary alýar-da, özüne jaý edinýär, maşyn edinýär, garaz bir ýagdaýyny gowlaýar, biznes gurnap, şonuň bilen biznes edip başlaýar. Günlerde bir gün öýüne bir aýal gelýär. Men diýä, siziň öýüňizde taňsypdyr jol işlejek, meni işe alyň diýä, ýöne maňa pul gerek däl diýä, olam men pul töläp bilýän, näme üçin pul gerek däl diýse, ýok, maňa pul gerek däl, men şeýle işlejek diýip, ýaňkyny işledip başlaýar. Soň günlerde bir günem bir owadan gyza sataşýar, ýaňky gyz bilenem gürleşip başlaýarlar, halaşýarlar, birnäçe wagtdanam indi toý edeli diýip, ýaňky gyz bilen toý edýärler, toýuna-da şol dostum, men toýa-da çagyryp göreýin, belki geler diýip, Ýaňky çakyly ugradýar dostuna. Dostam toýa gelýär. Gelibem toý gidip durka mikrofony alýar-da, ýaňky dostuna ýüzlenip, Dostum, ýadyňdamy, şeýle-şeýle ýagdaýa düşdük. Sen diýýär, gitdiň. Soň sen gelen wagtyň, meň öýüme geleňde, men bir topar milisiýalar bilen otyrdym. Şoň üçin men seni kowup goýberdim, çünki olaryň ýanyna salsam, seň gaçyp geleniň bilmesinler diýdim. Onnoň ýadyňda bolsa, sen otyrkaň, bir ýaşuly baryp saňa bir çumadak pul goýup geçip gitdi. Ine, ol goýup geçen adam meň kakamdy diýýä. Ýadyňa düşýän bolsa, seň öýüňe diýýä, bir aýal baryp, Tam süpürji bolup işlejek diýip, tam süpürji bolup işlet diýýä. Ine, ol aýal meň ejemdi diýýär. Indem diýýär, seň şular ýaly bagtly günüňde seň ýan ýoldaşyň bolup oturan, ýa seň bilen toý edip oturan gyzam diýýär, meň uýamdyr diýýär. Dostum, seň diýýär maňa eden ýagşylygyňy ýatdan çykarandyr öýtme. Men saňa seň maňa eden ýagşylygyňy öz iň eziz, iň ýakyn adamlarym bilen gaýtarandyryn diýýär. Netijänem özüň çykar.